Selamat datai ngagai channel Kasen Squad Horor. Selamat malam bala peninga semua. Nyadi ba sekali tu aku ka madah ke kita semua minta ampun bala peninga laban aku lama udah nadai upload video nyu udah ka datai dua minggu. Nama kebuah aku lama enda alu video. Tu meh kebuah iya bala peninga. Nyunan tu bepengerai meh admin kita Kaisen Skuad Horor. Laban lama ke cuti laban dasuh adu tour berehat dulu laban aku tu ke bisi kereja dia aku lalu ngadu ke youtube kitai lama tu. Nyu kurang rehat aku tu nya meh. Nyo sakit meh bala peninga semua. Sekali agi minta ampun ngagai kita semua laban ditu aku madah nama kebuah aku. Lama udah enda upload video. Nya meh tadi bala peninga au minta ampun amat-amat. Nyadi ba sekali tu kitai ka nampung jerita Bukit Sepagok kitai iya nya tusun ke dua puluh enam. Nyema kita bisi madah ba komen dia. Nyu enda ingat jalai cerita. Ku kita legi au, nadai salah kita muka baru Renggat ke dua puluh enam. Pia mega ngagai kita semua, kita ke sigi semampai support channel Kasen Squad Horror terima kasih au laban sigi semampai nyukung channel Kasen Squad Horror. Meri besai terima kasih ngagai kita laban sigi semampai begulai ngaku ba channel Kasen Squad Horror. Piak munyi tampung iya bala peninga iya nya renggat ke dua puluh enam. Ba sungai ti mit dia meh maluh enggai badu-badu engkuda ensepi leka mata iya nyau asai ke dikeruk urang. Sepengudah ke dia chuk endu dara bunga enggau kayu tadi dia iya ngasai ke mata iya sepiak enda ulih meda agi ambis lendat tebing sungai endur iya ngelingkang kediri. Butak meh aku tu apai. Nadai utai ulih peda agi mata aku tu sepiak tu. Pia aku maluh bejaku dalam ati. Dalam ati Adin sigi nyimpan dendam ngagai endu dara bunga laban udah ngachuk mata iya timpang sepiak. Umbas nuan ngelingkang unggau. Aram, pulai kili tua. Bala anak mensia udah ga pulai. Kenu ku Ruma. Sa agi nya aku empai tulih ka anak mensia ti ngachuk mata aku. Ngujung ka aku buta. Sa agi nya meh aku munsuh enggau peturun iya. Pia aku maluh nyau demu nemuh. Enda puah ati. Ruma nemu sagam ati maluh ti ka bebalah dendam. Laban maluh tu sigi orang pama empu. Siti aja utai ti ngasuh Ruma irau. Nangi ke sena nya bisi kauh enggau endu dara bunga. Enti nyema seduai iya bisi kaul, tentu ga peturun endu dara bunga nya tadi. Baka ni ka Nagang Maluh Hari ke bebalas dendam ngagai peturun sida iya? Rumah nyu temati kutu enda nemu baka ni ka berunding agi. Jarum jam nunjukka tujuh setengah malam. Hari udah petang amat, sida iya tubuh lima baru datai di rumah. Hari ti teduh tadi belabuh ujan baru. Laban ke enggai dipeda orang mansa ruai, dia sida iya tiga niki nengah ujung bilik. Datai ba tanjau ujung bilik, sida sebuat lalu nama kediri nengah pintu dapur. Peda indai banying enggau endu dara bunga udah nganti ba mua pintu enggau melut mata baka keka negam sida tiga. Apu endu, jam maya tu baru kita tiga pulai, Kini ke seduai endo dara munga tu ngelaun nya pulai, ni utai ke dulih kita deh? Nama tak pulai tubuh murus aja? ku Indai Banjing nanya. Sigi besai letup Indai Banjing. Iya ga tatuk. Nadai nama-nama nuan tu, nyau pucat gamal kita tiga main sebelah ai, ku Icha lalu nyuaka kain ngagai sida tiga. Begari dulu kita tiga, Udah tembu begari lalu makai lagi. Kami udah tadi. Enti laun mimit kita empai pulai nyau ka ngasuh wat mikal ngiga tadi. Alu ngasuh ke agum kita nenggau semengat kita lama amat bejalai ke tanah, ko indai banying enggai bebebadu kutak-kutak. Ninga jako indai banying munyi nya. Dia sida tiga lalu jampat-jampat begari. Udah tembu begari, dia endo dara bunga ka nutup jendela dapur meda tempias ujan bangat amat. Benung tudah tuai ka nutup pintu jendela nya tadi, dia ai tepeda ke ayas orang enda jauh ari ujung bilik sida sena merati kia. Anak mata orang ti segala mansau nya merening iya te enda tilap-tilap. Dia iya lalu beruman nekup ke jendela. Eh mayau ku labuh. Nama utai munyi nya? ko Sendi latih ninga jenila ditekup kenu dara bunga. Tempias balat amat wai. Nyau tama bilik leka ujan, ko enu dara bunga nyaut. Ati iya agi berasai enda lantang betati ku orang ti merening iya ba luar nya tadi. Aram, Makai dulu kitai tiga, ku Sena sambil ngantung lampu temaga semak agi ngagai sida iya tiga. Asa ati ka makai belauk anak ikan anak undai tang ujan bangat ngayahka kitai sehari tu. Enti enda ketegal ai ke besai nanga jalai ulih kitai tiga pulai tumu tadi, ku Sena lalu bejaku lalu nyuap asi ke mulut. Enda ngawa wai. Bisi hari kitai ila tiga mansai baru ga. Enda hari ujan belama deh. Enda hari ujan belama deh. Ko enu dara bunga. Salah aku nya wai. Laban ti kelalu rinding bulih undai ngan mayuh nya. Nyau nadai ati ka pulai. Pia ku seni nyaut. Ukai nya nemu lari sungai ke endur kitai mansai nya deh. Kenu ku sena. Sida tiga pen lalu chapuh ketawa. Nama kebuah ruma tau bisi ba nanga sungai din tadi? Nama pejalai iya kini? Ari ni ga penatai aki nya tadi? Tak enda kala-kala aki mudik ke ulu sungai ari ujan baka tu. Ko Telai Sena dalam ati. Lapa nuan nah nyau tegenung? Ingat ke orang bujang tadi pia? Tegah sendi? Nadai nan nama. Ngenang utai ke nyadi tadi nasit ga kitai sebuat likun datai derumah, ku Sena nyaut sendi. Udah tembu makai malam nya, dia sida tiga pansut keruai meda indai iya enggau Icha nadai ba bilik besai. Nyenguk sida keruai peda ba ruai tua rumah, penuh enal ga endur ngelumu berandau. Duduk kitu endun. Nya ninga ke nuan nusi ensera sida kelia, ko indai banjing ngepai sida ai tiga. Pemuas ke berandau empai angat burit duduk nyau ngantuk ga mata sida sebuat. Wai, ngantuk enda mata ko tu, pulai ke bilik dulu aku, ko endu dara bunga negu bau sena. Au dulu meh wai, legi kami duai sendi nitih. Kenu ku sena. Tama meh tudah endu dara bunga tu tarik ke bilik. Peda iya bilik besai nyau petang tegayam. Lampu ke diengkah ibu iya ba tengah bilik nyau udah padam puput ke ribut. Peda iya senayak lampu ba dapur agi idup. Sepi diri berasai aus. Dia iya mansang ke dapur ke ngirup ai lalu Ngiga macis kena nungkun api kelita ke padam ba bilik nya tadi. Dini meh sida ibu tu engkah macis? Ku Endau Dara Bunga kiruk-kiruk ngiga macis ba dapur sambil megai cangkir. Dia Endau Dara Bunga nguji ngiga macis tisi jenila, endor ibu iya manggaika batu pengansah. Nasit endaug iya tetemuka macis nya dia. Udah tembu ngirup ai, baru iya nguyang pulai ke bilik besai. Enda mukai-mukai dia ai bisi ninga orang ke asai ba ujung bilik. Maya nya mega geladak dapur asai ke begegau rejat kaki orang niki nengah tangga ujung bilik sida nya tadi. Nyeri amat didinga iya. Laban hari ke udah teduh ujan, mina ke agi beribut aja. Ninga utai munyi nya, dia anu dara bunga tu tadi surut sesurut. Enda berasai lampu kelita ke ba tengah dapur nya tadi kena sipak tudah tuai ngujung ke lampu nya tumbang. Petang tegayam meh dapur sida sena. Nadai utai dipeda. Tudah endo dara bunga tu tadi nyau rama-rama ngiga jalai ka pulai ke bilik besai. Makin lama makin semek agi ke rejat kaki orang nya didinga iya. Nyau majak sesemek ga ka datai ba mua pintu ujung bilik. Papan tebelian tanjau sida sena munyi ke begilik di indik orang niki ke nya tadi. Dalam ati iya bejaku, Nama meh utai tak kejat-kejat ari bilik malam-malam baka tu? Kai nyeling enda ga berani ingat ke leka mata utai ti mansau sigi-igi merening iya tadi. Peragam ati iya endang sigi ukai mensia. Pemuas tudah tuai rama-rama ba belah dapur nya tadi. Dia ribut kudit nyadi senyadi atap sing dapur sida tuai rumah nya kebab kebab dipuput ke ribut. Nya ti dinga anu dara bunga nyau majak buyan agi. Nama meh kebuah mata aku tu tenda terang amat di rumah. Ba babas terang ga tadi. Kenu kunu dara munga mutap dalam ati. Utai ke didinga iya nya tadi nyau redup redup mandam pintu. Munyi ke ka runtuh pintu indai banjing deh pandam urang nya. Muam pelua mua ke endua berapi kabek empa pemala ribut. Nyau temekup aja munyi utai dipuput ke ribut. Nyau kelama nya baru endo dara Bunga tetemu ke mua pintu nuju bilik besai. Laban ke segaut buyan ninga orang mandam pintu. Pia tudah tuai nyau tetanyal ke tikai Wee. Ada meredup ga tudah tuai terap munyi buah nangka labuh. Angkat baru ga tudah tuai belanda dalam petang. Udah ga petang tegayam. Sida senang engoi indai iya alu ga empai pulai ke bilik. Pintu pansut ke ruai nadai ga depeda iya. Nyau gining-gining ga tudah tuai ba bilik besai ti umbas iya pemesai. Belubah-lubah tudah tuai nyingkang ngichaka tetemu ke pintu. Ngicak ke ulih pansut ke ruai. Maya iya bejalai dalam petang nya tadi, enda muka mukai dia iya ngelantak orang. Orang ti dilantak nya tadi terasaika betubuh tegap sereta tinggi. Sapa meh iya tu? ko dalam ati Endok Dara Bunga. Sapa nuan tu? Anang acha aku nuan, ke Endok Dara Bunga agi nimbal tauka. Nanya sapa orang ke dilantik ai nya tadi. Nya bala pedinga kira ke baka nya meh tusun dua puluh enam bukit sepaguk kitai. Ngarap ke kita ti perindang bala pedinga semua nyema chara aku nusi cherita tu bisi te lain bisi te lari munyi iya tiun iya laban ke lama udah enda ngaga video bala pedinga. Ngarap ke. Tek agi ke baka selama meh munyi tusi iya bala peninga au. Luba bisi laju luba bisi lubeh. Pia mega minta ampun sekali da agi ba ujung video tu laban aku udah lama enda nampung cherita kitai ngelama tu. Anang anu aku bala peninga au nyadi udah tu kira ke diterus ka ku meh cherita kitai. Aku pen enda nyangka aku maya nya. Tau te nyu kena sakit bala pedinga. Kenu ku jaku dua minggu ke lalu bejanji enggau kita ka nambung jerita Bukit Sepagok ba hari minggu. Laban maya nya aku upload hari enam. Udah nya hari minggu aku ka upload ka ngaga video maya nya ga aku kena sakit. Ngarap ke kita paham meh bala pedinga au. Nyadi bala peninga kira ke nangka tu dulu aku ngeleka ke cerita kitai. Selamat malam mupuk dulu aku.